Eý şul şul bara çar ýigim bir at gowy aýdypdyr-da ýaşalmaz aýdymsyz hem hili alsyz diýýärdi. Şu aýdymsyz ýaşap bolan aýdymam edebiýat dary. Ýaman gowy aýdypdyr dary. Edebiýatsyz mümkin däl adam edebiýatsyz ýaşap bolmaýar. Indi nemede Türkmenlerde Ör aga diýip bir ilkinji emeli hemran usurmana gatnaşan bir fizik bardy-da. Men şu Ör aganyň familiýasyny öň-ä bilýärdim-ä näder, ýadyma düşenok. Şoň bilen olam ensiklopediýada işleýärdi. Ensiklopediýa diýip öň bir seriýa kitaplar çykýardy-a Çar agzamda, Türkmenistanyň ensiklopediýasy. Türkmensowet ensiklopediýasy. Şol ensiklopediýada işleýärdi. Özüm elli ýedinji ýylda şu ilkinji emeli hemramda demetilmäne gatnaşyp. Onuň daşarda dur, öri aga çilim çekýär. Onuň Atamyrat Orazow diýen bir gowy halypamyz bar. Olam gaty dile dilden kän, türkmen diline degişli kän zatlar şondan öwrendim. Gurlaş Dursu welin, öri aga fizika gowy diýdi. Fizika kän dünýäde iş bitirýär. Ondan, aý, mysal üçin-de, emeli hemrany Kosmos giňişligine çykart diýdi. Onda bizem oňa gögeleräk oglan edebiýat nämişlik gyryp diýýär. Nämä geregaý edebiýat diýýär. Gury söz. Nämä gerek? diýip aýtdy. Onda Atamyrat aga-da tiz pähim diýilýän adam-da derrew jogany tapar. Ör aga diýdi. Şu fizika dogrudanam güýçli zat diýdi. Şu ullakan demri kosmos giňişligine çykarýar diýdi. Ýöne diýdi, kosmos giňişligine çykan demi emeli hemra içinde oturan adam edebiýat bolmaz, ýere gaýdyp gelen bolup biler. Edebiýat topraga, ýere, adamlara, enä bolan söýgi döredýär. Söýgüsi bolmasa adam gitjek aňyryk, yzyna söýgi getirýändir. Ana edebiýat şoň üçin gerek. Zerurlyk ol, aýr, durmuşdan hiç edebiýatsyz ýaşap bolmaýar. Dilsiz ýaşap bolanok-a, dilem edebiýatdyr. Hüwdü-ä ene, edebiýat-a hüwdi. Edebiýat dik geçýär. Ündüsiz, aýdymsyz. Şonuň üçin zerurlyk durmuşyň ilkinji suw içerek ýaly zerurlygy hasap edýän. Ýöne oňa ilki düşünmek gerek-dä şeýledigine. Hawa, şeýle ýöne düşünip ondan okap başlanok, adam okap ondan düşünýär. Ýok, edebiýadyň bize zerurlykdygyna düşünmek gerek diýýän. Şo şeýledigini duýmasa adam hiç haçan edebiýat emrinmezmikä diýýän menä. Hawa, ýöne ýöne ýaşlar meselesini ýaşlar ilki özüni düşüneňoga biz şoň şeýledigine düşünmän çeper eser okadyk, Göroglyny okadyk, aý kän dessanlary. Ondan soň düşünip başlada. Ilki maglumat alýa ondan soň. Ýa.
Terjime eserleriňiz bolsun. Barmy sorag? Ňyz.
Nerden o aşyk ne guşa olar ya armana şahyra. Türkmenistana.

Şol hemişe zehinler dogurýar ony hemişe ýaňky neme Magtymguly aýdýar. Köp ýigitler gelip geçdi jahandan niýetine görä ykbal bolmady diýýärler. Döwür döwürden özüňi aýryp gitjek ýeriň ýokda. Döwür adam şertleň önümi. Döwür bilenem gaty bagly.

Ow ýöne çaryňam ilmet indi ilmet dagy bardy bir tirkeşen oglanymyz dagy şolam goşular gaty gowy na çara sen özüň okanada gaty hiç kem däl ýöne çaryň kitaby ýaňy çykda çaryň kitaby bilýäňiz a wagtynda çykmalydy ýene öl öl iň baýdygynyň patyr diýen nuruna çykdan ikinji üçünji kitap çykjak. Öňem bary-ýogy meň jemlänime ýüz ýigrimi sany goşgyny jemläp bildim. Şo näme maşgalasyna-da näme edip, agasy bany Gurbanmämmet aga. Elbetde, oňam kitaplaryna giren bolsa bir ýüz näçe, bäş-alty sanam girsek. Şu döwür bilen bagly bolýar-da adamyň ykbaly. Şahyram edil beýleki adamlar ýaly. Döwür çalyşýar-a, döwür çalşynda nämedir Konfus aýdypdyrmy, men Öz duşmanyma-da arzuw etmezdim, Döwür çalyşýan wagt ýaşamak diýen ýalyrak bir söz bar. Konfusiýiňki ýalňyşmansoň. Döwür çalyşýan wagt ýaşamak gaty kän zady neme diýýär. Oňa şeýle ýaşdygyňyz döredäýjek önümçilik, döredäýjek wagtyňyz şol wagta deň gelen bolsun. Gowy şu oňa uly döwürler çalyşanda eýlesi beýlesi bolýar-a. Adamyň ömri näme? Döwür gaty uly zad-a. Ol hiç kim günäkärler ýaly ol zamana akymyna ýetiş bilmez. Hawa, indi şu terjime eserleriňiz babatda bolsun ýa goşgyňyz babatda bolsun, ýazyp boldum edip soňky nokadyny goýanyňyzda näme duýgy bolýar sizde?
Aý, ilki bilen a diýilmän şunda. Salam.
Her bir näme gowy süýji zadyňam nemesi bolýar, zähmet tarapy bolýar-a. Indi lezzet tarapy şuna diýilmän diýip. Hem bir adam dagy ledil ýaňky daýhanyň pil bilen ýerini emedende, iýeňde önümli iýeň ony hezil pomidory, ülçäni, ýagylma wişni şonda. Onuň hem zähmeti bar şoň ýa dörejiniň zäh e şuna dynnym aýdýan. Ýogsa dynnym aýyň içinde diňe neme zähmeti dälde beýleki lezzet tarap hem içinde gizliler şo sözüň. Ýa sen çekýän zähmetiň näçe ýaňky agyr çuň neme boldugyça ýa lezzet tarap hem Şoňa göräräk bolýar-da. Onuň miwesi ajym, nemem ol başga ikinji, üçünji mesele bolýar-da. Çekýän zähmetiňe görä bolýar lezzeti. Tejribenizi göni göni tejribe edýärsiňizmi ýa başga bir diliň üstündemi? Ine bar indi, men bir ýagdaý bar-da, men öz türkmen dilimi gowy bilemok, indi başga öz ene dilini başga hiç dilem gowy bilemok. Onnoň şu wagt men esasy Bire orsçadan bir topar zatlar terjime etdim, birem türkçeden etdim. Ondan soň iňlisçeden hem bir-iki sanjaklar bizde hekaýa etdim. Onuň hem terjime edemde başga diller şol orsça, orsça bilşim hem, türkçe bilşim hem, haýp, haýp bilen terjime şol özüme göwnüm ýetmänsoň hökman gapdalynda ýaňky bir adam alýan. Mysal üçin orsçadan Gurban aga diýip bir adam özüni terjime edip bolýan. Ony oň bilen hem deňäp, o ors dilini bilmegem, ýa türk dilini bilmegem gaty kyn zat-a. Şo Telewizorda kinony görüp otyrdym, welin türküm, aýdaly orsum. Terjime etjek bolýaňam başga bir nämä girýäň. Onuň şonuň üçin ýanyma hökman näme ýoldaş alýan. Orsçadan köplenç Gurban agany alýan. Onuň ýok, köpräk zähmet özüme gaty oňam adyny ýazýan eger elli-elliräk ýa özüm altmyş-ýetmişem bolan. Onuň eger bolmasa-da şoň bilen türkçeden-de şonuň ýaly. Ýaňky hökman tutup sözme-söz Neme dedim. Deňeşdirip okaýan. Türkçe deýin, orsça deýin. Sen öz dil bilşime göwnüm ýetenok. Sen aňyrky dil bilşime. Onuň şoň üçin ne terjime, men terjime eden, men okanlar maňa da Aý, şu gowy terjime etdiler diýmeli bolun ýa-da kömekleşen nemeler bar, mysal üçin, Azat agam bilen Azat Kulyýew bilen aýrylyp indi. Ýa-da nere ýapylyp. Ana şol bilen bir kitaby tutuş. Gaýrat et şony deňeşdireli diýip menä türkmençe terjime edenimi okaýan, olam türkçesini tutýa. Aýan Gurban aga bilen men türkmençesini öz terjime edenimi okaýan, olam orçasyny tutýa. Onam sen haýsy zady iň gowy derejede bileňde-de sen ýalňyş goýberýäňdä bir adam ýalňyşagandyr diýip. Onam terjime edip bolýan, terjime edip bolýan ol onuň özüme türkmençe bilşimede gowy bilmedi onam. Türkmençede gat-gat ahyry. Ýöne gepleşilýän dil we çeper dil we onam özümden ökde birini okap görenini okajagy ýetmänkä. okap göremez diýýän. Sebäp bu ýazuw diýlen zat uzaga gidýär, köpe galýar. Şonuň üçin türkmençe-de bilmek gaty kyn, şo bilýän birisi öýdýär, soň çeper derejede biljek bolsaň gaty kyn. Bilmek we bilmek, men Asy Berdikowyň elinde praktika geçdik-de. Asy Berdaga ýalakda ýazdym, başga-da bir-iki sany adama. Olam ýazýar, senem ýazýaň, Asy Berdagyň dili başga bir dilde, başga bir dünýäniň dili ýaly, golaý. Özüm ýazýanam bir ýarty kagyz, bir kagyzdyrlaý görüň. Asyrovka şu wagt nämede ylham deýilýäninde nemesi bardy heýkeli. Ol uly adamlaryň bilşi bar. Ana şonuň ýaly ýagny öňki dönemde biri öz ýazan zadyny türkmençesinem ýazan, türkmençe ýazan zadyny okap türkmençe tarapyndan Baha berse gowy görýän. Terjime etdirmäge näme gyzyklandyrýar sizi?
Şolar gyzyk bir tarapy bar. Indi özüň ýazýaň ony öz belet zadyňy ýazýaňda. Olam bir gowy zat. Öz bilýän zatlaň öz şoň bilen bagly duýgulaňy sen okuja ýetiren bir kagyza bakylaşdyrýaňda kagyzyň ýüzüne peçat edýäň. Onuň terjimede başga bir nemäň dünýesine girýän, öz bilmeýän dünýäňe girýän. Olam gyzykly. Mysal üçin, men häzir aýdaly gaz ojaga baryp göremokgyn, gaz ojaga gitmek meň üçin gyzykly. O taýda bolmanda şo şu ýerim mahsus tebigat bardyr. Şeýdämi? Adamlar bardyr. Ha? Gaz ojakda oturyp.
Gaz ojakmy sen?
Indi bir gaz ojakmy dogry? O bäräginde.
Gabat.
Tötänligiň aslynda dünýäde ýok ýeri bar. Şonuň ýaly täze ýazyjylar neme edeňde, mysal, Jebran Halyly gaty kän döwür okadym, gowy görüp. Onnoňda Eliýew Şapagy biraz terjime etdik biz nemäni. Oň şol şolaryň dünýäsi maňa bir täze bir nemäni açan ýaly bolýar, bir materiýa berilýär. Bu Çyragaýdamyzda bir oba baran ýaly bolýar. Şo gyzykly. Galyberdi-de dilem öwrenýär, şu terjime edip otyrka öwrenip gidip otyrka. Aslynda adam ýöne tutuş ömür boýy öwrenip geçmeli, bir gezek lukman hekim bir gezek däl aslynda soňky demi sanap ýatyr diýýärdi. Daşyna-da egele bolup otyrdy halypalar. Bul meň kitapdan okan rowaýatym. Ýöne ol hakykatyň bir bölegi boldy şu taýda. Onuň oglum diýipdir, iň gowy gören halypam şu tagçany görsene diýipdir, bir kitap bar. Tagça näme adamlar? Tekje.
Tekje. Kitap. Näme tekje?
Tagça diwary oýlar, ynkaryň otlar diwara. Diwaryň ýüzünde oýlan näme tagça diýilýän eken-dä. Görýäň türkmende bu. Şu tagçany öň şony ýap, bäri tekjeler dälde, tagçany nemet bir galyň kitap bardy, şoň pylan sahypany açsana, pylan sözi gör. Näme diýip ýazmagy diýip. Onam ony görüp duraý, halypa. Pylan söze pylan diýip ýaz bolup gör, ýöne menem saňa sorag berme. Soňky demiňi sanap bersin gon. Bu näme üçin gerek-ä şu iň soňky demde şu zatlary bilmek? diýip sorapdyr. Ol olam lukman Hekimiň aýtdygy ýaly bilmän gideninden bilip gideniň haýyrsy. Şonça ömür boýy okap ýörmeliň-dä, ömür boýy. Neme bir gezek maşynda gidip barýarka gon, laçyn pürjäý bir interwýu berýär radioda. Öli käbir ýönekeý adamlaryň hem bir gaty nemesi bar, laçyn ýolam gaty ýekindi bolar. Laçyn özem şuwagt talypdy. Mundan kän ýyllar öň laçyn talypdy öwrüne. Adam ömür boýy talyp bolmaly diýip bir söz aýtdy. Laçyn bir söz. Ömür boýy talyplar öwrenip ýörmeli. Iň soňky.

Ondan nemäň Solowew diýip on dokuzynjy asyryň ahyrynda, ýigriminji asyryň başlarynda ýaşan bir ors şahyr, filosof barlaý, mistik. Hawa. Okyjy diýýär, hakyky okyjy bolýança diýýär. Kitaby özi gözleýärdi, okajak kitabyny, eserini. Ondan hakyky okujy öwrenýär, ondan kitap şol hakyky okujyny özüni gözläp başlaýar. Şu Wladimir Solowýowyň söz, söz şu. Ondan, ýagny, bir zat çynyň bilen nemes etseň, ilkibada özüň gözleýäň, soňabaka ol seni gözleýär. Şol, ýagny, özüňe ruhdaşrak bolansoň, däşimi, ýüňi zemränam dünýesi,

Şo sekiz ýüz ýyllygy bellejek boldular neme, Jelaleddin Rumynyň. Şonda Mesnewi diýip bir alty sanakly depderden, kitapdan, ýerden gaty galyň şoň iki sany tomlugyny terjime etmelidiň türkçeden. Aslynda ol parsça-da. Parsça şoň iki tomlugyny türkmençä terjime etmeli boldular.

Gürrüňsiz bir-birlerine näme bar? Dal, hat-da ýaňky o ýüň semreden täsirlenipdir diýip Magtymgulyň goşgulary şondan soň gaty meňzeş-meňzeş goşgularam bar Magtymgulyň. Ýüň semräniňki bilen deňeşdirseň Magtymgulyňkyny, gaty meňzeş. Alaýypdyr öýdýän-eý şundan diýdirjege ýakyn goşgulary bar. Ony şoň bilen şo ruhy dünýäsiniň ýa. Gürrüňsiz o, ýa. Magtymguly Hojaahmet Ýasawy neme diýýäň ony? Hojaahmet Ýasawydan alaýypdyr diýdirip dur. Şu hemme umuman bir nemäň ýagtylygy däl. Menen şeýle düşünýän, öz sada düşünjem.
Ýa siz näme goşgyňyzda okamankaňyzam söz hakynda sorag beremde-de ruh bilen bagly jogap berdiňiz. Şu wagtam şu terjime eden uly göwrümli eseriňizi soranlarynda-da Ikisem men ruh gowarýarmy ýaňada? Şo ruh ruhuň goragçysy näme aslynda? Ýok, gowy gormak däl-de bir şo tema. Umuman, şo temany gowy görýän diýdiňiz. Ruh bilen bagly. Eý, ýamança şirin sorag bu ruh näme? Dogry sorag, soraga düşünmelidiň ol ruhuň goragçysy. Gaty kyn-da, ýene plan diýiljek-ä dogry.

Ruhuň goragçysy ýa onuň gaty inem abstrakt-da soragyň özi. Abstrakt, umuman ynsanyň ruhuny, mysal üçin biz ýürekleri goramak gerek diýýäs-ä, göwnüňi goramak, göwnüňe degdirmeli ýene diýýäs, indi ruh hem şoň ýaly bir zat-da. Näme üçin ruhubelent bol diýýäs biz? Gel şu soragyňa geçeliň. Näme üçin?
Näme üçin?
Sebäp, men bar ene bir düşünýän dünýäňde, ýolunda ýöräsiň gelýär däl-aý, Prilik.

Ene ha? Tema tema boýunça aýdyp Ay tema durşuna durmuş temany. Ne maksatdan zaten gaty romanlara garaşýar. Ne maksat hakynda ýaňy gürrüň etdik dämi? Hekaýalaryna gowy neme diýýän, uçak görmän maksat sen zaten. Ulag şu wagt gelende gaýra haber berýär. O özem bir ýyl öň ýörelmedik rät ýordan ýörejek bolýar maksat. Onnoň bir ýagdaý bar-da indi şu biz mordun bolup ýörensoň. Sowet zamanasynyň eserlerini öwrenişen adamlar-da, Magtymda näme üçin gizdirjek boldy öýdýän. Sowet zamanasy bir hile-kä, indi görýän bolup, daşyndan seredeňde aýdyň. Edebiýady gowy, kän gowy işler bitirilipdir, ýöne bir hili bir tonly neme edebiýatda bir sosrealizm diýer-ä, şo dagy onuň dünýä dönük gaty kän akymlar bar, edebi akymlar. Biri-birindenem gowy, her kimiň öz ruhuna ýakyn saýlap alybermeli. Şo-şonuň ýalakly nemeler näme üçin edilmelidir?

Ondan indi şu wagt ýaşlaň durmuşyndanam ýazsaň gaty gyzykly zatlar kän eýýäm mydam şu söýgi meselesinde indi hat ýazyp ýa bolmasa araçy durup ýa bir garry kempir neme diýip onuň dessanlarda bara bir garry kempir aşyklama üçin araly gatnaýar indi ol ýaly zatlar ýokda eýýäm durmuş üýtgedi başga başga forma geçip gitdi söýgä düşünişimizem başga forma geçip gitdi aslynda söýgi diýen zada da. Ondan indi ýaşdan türkmen gelin-gyzlaryň öň bir nemesi bar ýaňky eda bilen ýörýä, ýeriň gaýmagyny bozman, ondan neme diýýär, utanyp uýaljyrap bilen, onuň ýalaka gyzlaram ýok. Şeýdem, bizem obraz başga, neme mentalitet üýtgeýär diýjek bolýan-da, diýjek bolup. Onuň oglanlaram öňki ýalaka Neme dälleri. Hemmeler birden üýtgedim. Gyzlar ýaňylar ornuny diňletdiňde, ol döwre görä üýtgemedem hem bolanok. Döwre görä üýtgemedem. Gyzlaryň ýerine olardan soň bar ýörýärler. Bilemok, hawa. Onda ine bulam obraz-a hemmesi. Dep, halk mysal üçin näme ýüz ýylyň nemesini göreliň, ýagdaýyny halkyň. Şu ýa, mentalitetini. Bütinleý başga türkmen ýaşaýar häzir. Daže neme bir bir döwürde bir babulýaň öýünde ýaşadym üç dört aý. O da tötänlik ýok diýdikdämi? Olam ýaman gyzykly babulýa bolupdy. Gar segsen ýaşly dogan. Senok bilýäňmi men kim? Ýok, Garbaçýowyň owadaşy men diýip. Garbaçýowdan bäş bäş alty ýaş ullakan Garbaçýow eýseniň uzak nemede. Şuda myllyjak oglan biz ony ýaba gazyp kyrk kyrk sanadardyk diýip gürrüň berýärdi. Onam şony aýdýardy indi, şony aýtmak bilen. Men ne kyrkynjy ýyllarda Türkmenistana geldim diýip, ors özi. Asly Stawropolly ors, soň onam bir ýyl bolup bärik gelip durgun. Şonda gelemde diýe, şular ýaly türkmenler gaty görmegeý halk däldi diýe gelemde diýe. Indi gaty görmegeýleşdi diýe. Men şu gürrüň edýänim togsan altynjy ýylyň nemesinde şo babuýlerde gürleşdim-de. Indi olam bir daşyndan bir halka bir berlen baha-da, bir daýzam bar. Özem hakykata gaty inem. Türkmenler gaty görmegeý halk däldi. Gelin-gyzlaram gaty bir hili neme geýnenokdy diýýän. Özüne çekiji zat. Muňa dünýä nimesini. Emma bazaryna barýaň welin, ýekeje-de diýýän bir neme alýaň bir zady welin, artykçylyk zat çykýar, kem çykanokdy diýýär.

Hany ýerimize baraýsyň. Adamlarmy? Eýni aslynda bar-a şol neme zada. Dünýäň uly ýazyjylary şony neme gazandylar. Zaçem Balzagy alýaň, D familiýasyny ýazyjylaryň üstüne alýar-a. D diýmegem öz derejen jenap diýen ýalak bolup ýazmaly. Hawa. Özem şony aljak bolan kofe içýän nemesine çenli gyzyldan etdirdi ýalňyşmaýan bolsam şeýdilemi? Gyzyldan neme. Özem şol başga iş etmedi, diňe ýazylyp edip gazandy. Ondan Jek Londonyma alýan, olam köçede oýnap ýören oglan. Ol ýazylaryň üsti bilen e, işlemek işi galmady. Iň soňunda da ýazylaryň üsti bilen demek. Kän arkaly.

Indi kitaplaň geçirişem nemeräk. Ony ýöne bir ýagdaý bar edebiýatyň ýaşamagy üçin bolmanda ýazyjy şahyr azjyk şol ugurdan durmuş diýibem birazda azjyk gazanjy bolsa gowy boljak. Häzir bir tarapy edebiýatyň bu gazanç zat meselesinde azjyk nemeräk kynrak danda. Mysal üçin meň özüm-ä şo gowy ýazyp bolýanymdan neme bolsa mollum bolup işläp ýörjekler diňe ýazyp boljak, şonam çykartjak. Sonalrak da ondan Ýöne hökman gazançly bolmaly. Men bilýän. Hökman baý ýaşamakda ýöne gazanç bolmaly. Men şu bir roman ýazsam, bir roman ýazjak bolan ýazan eseriň nemesine görä bolmana bir ýyl, iki ýyl oturmaly sen. Sen maşgalana çagaň kim eklemeli?